Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary uly hem-de kiçi Berdimuhamedowlar, Men ýetmiş bäş ýaşly garaşsyz žurnalist Soltan Açylowa size ýüzlenýärin. Ýalan öwgülerden, şady-horramlyklardan siziň başyňyz aýlanyp, ýurdy halys tozdurdyňyz. Ýurdy parahorluga öwürdiňiz. Men indi iki müň on sekizinji ýyldan bäri adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy, ýagny Türkmenistanyň hronikasy web saýty bilen hyzmatdaşlyk edip gelýärin. Türkmenistanda bu neşiri özüne duşman saýýan türkmen ýolbaşçylary indi birnäçe ýyldan bäri bu neşiriň işine päsgelçilikleri döredip gelýärler. Şeýle-de bu neşir bilen hyzmatdaşlyk edýänligim üçin maňa we meniň maşgala agzalaryma hem dürli päsgelçilikleri döredip, Biziň işlemäge, ýaşamaga hukuklarymyzy basgylap, bize azar berip gelýärler. Men ozalky çykyşlarymda ata-ogul sizlere ýüzlenip, meniň telefonlarymyň diňlenmegini bes etdiriň diýip, haýyş edipdim. Emma Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan bu haramlyklar dowam edýär. Meniň telefonlarymyň diňlenmegi dowam edýär. Netijede, meniň bilen telefon üsti bilen habarlaşýan, bizden kömek soraýan türkmen raýatlaryna hem uly basyşlar edilip, azar berilýär. Şu ýylyň ýigrimi sekizinji iýunynda Lebap welaýatynyň Saýat etrabynyň Azatlyk daýhan birleşiginden Kümüş hem-de Nurjemal diýen zenanlar telefon üsti bilen jaň edip, özleriniň elektrik togunyň ýetmezçiliginden kösenýändikleri, suwsuzlykdan kösenýändiklerini, ekinlerine barýan suwly ýaplaryň gazylmaýandygy, netijede, ekinleriniň guraýandygyny, pagtalarynyň guraýandygyny, Güýzlük ekinlerine ekiş wagtynyň gijäp galýandygy barada şikaýat edip kömek sorap, maňa ýüzlendiler. Şu ýylyň ýigrimi sekizinji iýunynda olaryň çykyşlary Türkmenistanyň hronikasy web saýtynda çap bolandan soňra, olar maňa jaň edip, özleriniň tok meselesiniň çözülendigini aýtdylar. Emma olaryň ýaplarynyň gazylmak meselesiniň, ekinlerine suw bermek meselesiniň çözülendigi ýa çözülmändigi maňa gümana bolup galdy. Sebäbi olara basyş edilip, olar bilen meniň telefon aragatnaşygymy kesdiler. Bu bolsa meniň telefonlarymyň diňlenýändiginiň birinji subutnamasydyr. Emma siz ataly-ogullar iki müň ikinji ýyldan bäri maňa görkezip gelen görgüleriňizi düzetmäge, meniň kanuny talaplarymyň ýekejesini hem düzetmäge özüňizde gaýrat tapmadyňyz. Siz diňe bu dünýäniň şady-horramlyklary bilen ýaşaýarsyňyz. Eden etmişleriňize o dünýäde jogap bermeli boljakdygyňyz häzirlikçe siziň ýadyňyza düşenok. Belki Alla bizi bu dünýäde haklaşdyrar. Siz öz abraýyňyzy, janpenalaryňyza janyňyzy şeýdip goratýarmysyňyz? Emma sizi ýolbaşçylar meniň kanuny hukuklarymy basgylap, iki müň ikinji ýyldan bäri maňa görkezip gelen görgüleriňiziň ýekejesini hem düzetmäge, meniň kanuny hukuklarym barada alada etmäge özüňizde gaýrat tapmadyňyz. Siz öz ýataklaryňyzyň edýän haramlyklaryny goldaýarsyňyz. Olara görkezme berýärsiňiz. Şol sebäpden meniň telefonlarymyň diňlenmegi dowam edýär. Meniň yzarlanmagym, maňa azar berilmegi dowam edýär. Siz daşary ýurtlarda hereket edýän garaşsyz neşirleri, şol sanda meniň hyzmatdaşlyk edýän adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy garaşsyz web saýty Türkmenistanyň hronikasyny ýok etmegiň aladasyny etmäň. Siz bu saýtlarda çykýan habarlary okap, Ondaky halkyň sesini diňläp, ondan netije çykarsaňyz, bu siziň abraýyňyz üçin hem, Garagünde galan türkmen halky üçin hem belki has netijeli bolardy. Emma siz hemişe bu saýtlary ýok etmegiň aladasynda. Siz öz ýallaklaryňyzyň berýän ýalan maglumatlaryna ynanyp, türkmen halky gülala-güllükde ýaşaýar diýip öz-özüňizi ynandyrýarsyňyz. Emma türkmen halkynyň gün-güzerany barha beterleşýär. Ýyl-ýyldan halk çökýär, ýurt çökýär. Etraplarda elektrik togunyň ýetmezçiliginden ilatyň kondisionerleriniň, holodilnikleriniň hatardan çykýanlygy sebäpli ilat barha garyplaşýar. Oba ýerlerinde ýaplygyň gazylmaýanlygy sebäpli suw ýetmezçiligi, elektrik togunyň ýetmezçiligi, ýollaryň ýaramazlygy, Tehnika ýetmezçiligi, bu zatlar daýhanlaryň güzeranyny barha kynlaşdyrýar. Daýhanlaryň ýyl boýy çekýän zähmetinden gelýän girdejileriniň haram ýolbaşçylara para höküminde berilmeli bolýandygy aýdylýar. Ýurtda parahorluk iň ýokary derejä ýetdi. Bu parahorlugyň ösmegi siz ataly-ogluň iň uly üstünligiňiz boldy. Siz ýurda ýolbaşçy bolup, parahorluga uly ýol açdyňyz. Ýurtda diňe haramlyk, parahorluk ýol alýar. Ýakynda iýun aýynyň ortalarynda Mary welaýatyna syýahat etdim. Ýolöteniň gazy Hytaýa satylyp duran wagtynda ýolöteniň ýangyç beketlerinde benzin ýetmezçiligi ýiti duýulýar. Iki sagatlap nobata durýan sürüjiler diňe otuz litrden benzin alyp bilýärler. Ýolöteniň ähli territoriýasynda tok ýetmezçiligi ýiti duýulýar. Tok ýetmezçiliginiň, kondisionerler, holodilnikler hatardan çykyp, ilat gara günde kösenip otyr. Emma siz ýolöteniň tebigy gazyndan gelýän serişdeleriň hasabyna Arkadag şäherini gurýarsyňyz. Jemal Saparowa ýaly ýallaklara köşk gurup berýärsiňiz. Jemal Saparowa ýaly ýallaklar, ýalan maglumat berýän ministrler, olar sizi gije-gündiz öwüp siziň başyňyzy aýlaýarlar. Siz olaryň öwgülerine ynanyp, Ol öwgüleri kabul edip, hakykatdan hem özüňizi hiç bir dini taýyp bolmadyk adam höküminde alyp barýarsyňyz. Emma siz hem üýtgeşik adam dälsiňiz. Ýurt boýunça tok ýetmezçiliginiň habary ähli welaýatlardan gelýär. Ine, ýurtda dörän şu ýagdaýlary Adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy web saýty, Indi birnäçe ýyldan bäri okyjy köpçüligine ýetirip gelýär. Türkmen inisiatiwasy topary adam hukuklarynyň bozulýandygy, adamlaryň gün-güzeranynyň kynalýandygy, ýurt içinden halka ýetirilmeýän maglumatlary, statistika maglumatlary, tebigy hadysalary, ýurt içinde, Ilatdan gizlenýän ähli mümkin bolan maglumatlary çap edip, okyjy köpçüligine ýetirýär. Türkmen telewideniýesiniň Watan habarlar programmasynda berilýän habarlary hem bu saýtda okamak, görmek bolýar. Elbetde, bu zatlary siz kabul etmän, Türkmenistanyň Hronika web saýtyny özüňize duşman hasaplaýan bolsaňyzam, onda çykýan maglumatlary okamak, diňlemek isleýän türkmen okyjylarynyň sany näçe diýseň ýeterlik. Emma siz ýurt içindäki okyjylaryň, diňleýjileriň Türkmenistanyň hronikasy web saýtyna girip okamagyna hem päsgelçilik döretýärsiňiz. Ýurt içinde bu saýta girip, ondaky habarlary okamak mümkin däl diýen ýaly, sebäbi siz ony petikleýärsiňiz. Häli-şindi bu saýty ýok etmegiň aladasyny edip, oňa bökdençlik döretýärsiňiz. Emma saýt işini dowam etdýär. Siziň ýurt içinden alyp bilmeýän maglumatlaryňyzy, sizden gizlenilýän maglumatlary bu saýtyň üsti bilen hem okamak, diňlemek isläňizok. Sebäbi size hakykaty bilmek hökman däl. Sizi halkyň hal-ýagdaýy gyzyklandyrmaýar. Siz ýurt içinde bolup geçýän negatiw wakalary hemişe ilat köpçüliginden gizleýärsiňiz. Ýurtda hemme zat gülala-güllük diýip, özüňizi hem, halky hem aldýarsyňyz. Eger-de sizi ýurtda bolup geçýän wakalar gyzyklandyrýan bolsa, halkyň hal-ýagdaýy gyzyklandyrýan bolsa, siz adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy web saýtynyň sahypasyna girip, okaň hem-de diňläň. Ýurtda negatiw hadysalaryň artýandygy göze ilýär. Türkmen zenanlary zorluk bilen maşylara basylyp äkidilýär. Şu ýylyň on birinji iýunynda meniň ýaşaýan jaýymyň golaýynda, ir sagat alty onda bir türkmen zenanyny AN elli dört on dokuz Aşgabat, Belgili awtoulagy zorluk bilen basyp alyp gitdiler. Men bu wakany özüm polisiýa bölümine habar berdim. Ýurtda ten satýan aýallaryň sany köpelýär. Milli howpsuzlyk ministriniň Şatlyk diýen bir işgäri, Lebap welaýatynyň Gözel hem-de Zyýada diýen iki sany ten satýan aýaly Aşgabada getirip, olara howandarlyk edip, olar bilen özi hem ýaşaşyp, olaryň ýaramaz işlerine goldaw bolandygyna men özüm şaýat boldum. Bu baradaky gürrüňler polisiýa bölüminde hem mälim boldy. Öz işgärleriniň şeýle ýaramaz işler bilen meşgul bolýanlygyndan Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministri Ata Garaýew habarly. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgäri Şatlygyň ten satýan Gözel diýen zenana Änew şäherinden jaý almaga ýardam berýändiginiň hem şaýady boldum. Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Olar diňe bizi yzarlamagy, bize azar bermegi bilýärler. Emma özleriniň bir eli hemişe jenaýatda, hapaçylykda. Bu ýaramaz ýagdaýlar barada näçe gezek gürrüň edilse-de, bu habarlar size gowuşmaýar. Sebäbi Milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ýurtda bolýan ýaramazlyklaryň diňe tarapdary. Näme üçin ýurtda ilat köpçüligi bu saýta girip, okap, diňläp bilenok? Sebäbi, siziň görkezmäňiz bilen, bu saýtlar hemişe petiklenýär. Siziň ýanlaklaryňyz bu saýta birnäçe gezek hüjüm edip, onuň işini togtatmak islediler. Emma, näçe kynçylyk çekse-de, bu saýt öz işini dowam etdirýär. Ilat köpçüligi diňe şu saýtyň üsti bilen möhüm maglumatlary alyp bilýärler. Ilat köpçüligi bu saýtyň üsti bilen size öz sesini, hal-ýagdaýyny eşitdirmek isleýär. Sebäbi, ýurt içinde ilaty diňleýän, ilaty goldaýan, ilata kömek edýän ýekeje-de ýolbaşçy ýok. Siziň wepadar ýanlaklaryňyz bu saýtda çykýan habarlaryny size ýetirmejek bolup, halkyň hal-ýagdaýyny size ýetirmejek bolup, gije-gündiz aýak üstünde aýakýalaňaç ylgaşyp ýörler. Halka azar-wary berilýär. Ýurtdaky ilatdan gizlin saklanýan maglumatlary, ilatyň agyr hal-ýagdaýy baradaky maglumatlary çap edýän, Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy web saýtynyň petiklenmegini bes edip, bu saýtyň habarlaryny özüňiz okap, Belki ilat köpçüliginiň çekýän jebir-jepalaryna rehim edersiňiz. Bu saýtyň Türkmenistana, türkmen halkyna hiç hili ýamanlygy ýok. Bu ýerde diňe hakykat aýdylyp, ilatyň aladasy edilýär. Ilat köpçüligi bu saýtyň goldawyna hemişe mätäç, hemişe ondan kömek soraýar. Ilat köpçüligi bu saýtyň teşnesi. Ilat köpçüliginiň arasynda bu saýt bilen hyzmatdaşlyk edesi gelýän ýaşaýjylar näçe diýseň bar. Siz türkmen ýolbaşçylary, Birleşen Milletler Guramasyny, adam hukuklaryny goraýan halkara guramalaryny aldamagyňyzy bes edip, halkyň hal-ýagdaýy bilen gyzyklanyp, ilaty goldasaňyz, ilata kömek etseňiz, ilat üçin ýaşaýyş şertlerini gowulandyrsaňyz, bu saýtlar bilen hyzmatdaşlyk edýän Maglumat berýän žurnalistlerden el çekseňiz has gowy bolardy.